Awle vawh inah chuanin Youth Mobility Scheme chungchang kan sawi dawn a ni a, Youth Mobility Scheme hi enge awmzia kan tih chuanin YMS tia an sawi mai hemi Youth Mobility Scheme hi Cultural Exchange Programme niin ram thlan bik atangin kum tin UK sorkar hian kum sawm pariat atanga sawmthum inkar te, an ram chhungah an ramah kum hnih chhung hnathawk emaw lehkha zir emaw khatianga an awm theihna tura visa a pek a thin a ni a. Tichuanin nikum May thla khanin India sawrkar nen inremsiamna neiin he scheme hi India thalaite pawhina ih an lo chhawr tangkai theihna turin tichuanin an duang a. India ram tan phei chuan tun hi. A hmasa ber niin tun kumah hian India leh Iceland hi he scheme chhawr tangkai thei tur hianin a rawn telh thar leh a. India tan bik chuan he scheme hmingah hian India Young Professional Scheme tih a vuai niin hemi hi ballot hmanga dilna theh luh tur a ni a. Chumi chu ngaihven duh tan chuan ww dot gov dot uk ah pawh khan en theihin a awm a. Nikuma an sawi danah kha chuanin January ni khat hian ballot hi hawng tura duan a ni a. A Mero chu hei tunah hian Iceland leh India bik hi ballot hi la hawn la ni lovin King, Japan, Taiwan, Hong Kong, Korea tih vel chu tunah hian an hawng tan tawh a. Tichuanin an tum danah chuanin Indian, India mi thalai kum sawm pariat atanga sawmthum Inkarte chu tun kumah hian mi sangthum UK ah i hruaithlak an tum a ni he mi scheme hmang hian. Chuan engtin nge he scheme hi kan dil ang, engtia dil, engtia dil tur nge kan tih chuanin sawi tawh ang khanin January i ni khatah he he ballot hi hawng tur a ti a ni ta, amaherawh chu i eng emaw harsatna lawm avangin an lo la hawng thei lo a, nakinah an rawn hawn hunah khanin email ID, Ram hran hran ina kan ram te te anga kan hman tur khan email ID hran theuh kha an rawn dah dawn a, chutah chuan email ah chuanin expression of interest tih kha kan thawn dawn a ni. Chumi chu expression of interest hi darkar sawm leh pariat chauh a nun dawn avangin Heng a dil tum a dil tum te tan chuanin chumi hun chu lo chan a ngai dawn a, danah ranin tuna ballot an hawn tawh ho te hi January ni sawm pasarih atanga ni sawm pakua inkarah hian hemi expression of interest hi thehluh hman tur a ni a, hemi hun chhunga thehluh hman loh a nih chuanin awmzia awm dawn lo tihna a nih chu. Tin, thil pakhat kan hriat leh tur chu expression of interest hi mi pakhatin vawi khat chiah a thawn thei ang. Vawi khat aia tam an thawn a nih chuanin an dilna kha eng nge tling lova pawm a ni dawn a ni. Chuvang chuanin kha kha hriat atana pawimawh em em a. Tin, hemi darkar sawmli pariat chhung chauh hawn a nih dawn avangin hemi chhunga dilna theh lut te chu UK Home Office khan tikhanin a lo khawl khawm vek dawn ta. Chung dilna theh lut te chu automated reply hmangin an application kha confirm a ni tih anmahni email ah theuh khan tichuan an dil leh a an dawng dawn a. Kan dilna chu Home Office ah te chuanin tikhanin an lo dah khawm ang a, last date. Anih hunah khanin random in khang application tling ah an mahni na an lo accept te anih chu chung mi sang thum te chuti chuan an lo thlang dawn a chung mi van nei sang thum te chuanin he mi scheme hmang hianin visa ti khan an apply thei dawn ani tu te nge he scheme hi dil thei kan tih chuanin a hmasa berah chuan valid indian passport neih a ngai a tin Kum sawm pariat atanga kum sawm thum inkar an ni tur a ni. Hetah hianin kum sawm pariat atanga kum sawm thum inkar kan tih hianin thenkhat chu nupui pasal nei tawh te, mawhfa lo nei tawh te pawh kan lo awm thei a. Chumi ni vang chuanin ah khang nupui pasal kan nei nei kan nei tawh a ni, mawhfa kan lo nei tawh a nih pawhin anmahni kha kan chawm lai an ni tur a ni lo. independent independent person kan ni tur a ni a deal tu te kha tichuanin chumi piah lam leh ah chuanin ahh rqf level six chu chu India ah chuanin bachelor degree kan tih ang hi a ni ta chumi emaw a sang emaw chutiang degree neih tur chu an ni a tin chumi lo leh ah chuanin-- Kum thum tal experience work experience nei an ni tur a ni. Khami kum thum chin tal work experience nei kan tih ah pawh khan appendix skill occupation list UK sorkar in a siam chumi list sing a tel chu an ni tur a ni a. Hemi ah hian in hemi skill occupation list a siam hi a tam em em vang in suisen a ni dawn lo a nakin ah chung list a awm ho te chu description ah khan kan rawn dah ang a. Ka tang chuanin a en theih dawn bawk ta. He scheme hi a thatna chu kan hriat theuh angin UK ah te hnathawk tura kal tur ang te pawn ni se, work permit te emaw a nih loh chuan sponsor tu neih te lo ngai thin a. Chutiang ang bawk chuanin lehkha zir tur tan te pawh IELTS tih te pass te lo ngai a, IELTS te pass a har em em a, band seven te khatiang te kha score a ngai thin a. Hemi scheme ah hi chuan khatiang kha engmah a ngai lo va. I sorkar khan in work tuna mi hi work permit ang kha ani deuh anih chu ni chiah loh mah se tikhan kum hnih chhung khan in sorkar in chung mi sang thum a thlan te chu tikhan in zalen deuh in kum hnih chhung U K an awm thei anga hna an thawk thei anga an duh chuan lehkha an zir thei anga lehkha zir maw hna thawk a an lo awm duh lo ni pawn visa an kum hnih Khami kum hnih visa a dam chung khanin an duh duhin an sin vei vak thei dawn tihna a ni a. Tin, a hma lamah khanin hemi scheme hmanga lo kal tawh te hi mi pakhat hi vawi khat chiah he scheme hmang hian a kal theih thin a. Tin, kum hnih ai rei an awm thei lo a, an visa an extend thei loh bawk a. Amaherawhchu tunah hianin tlem tlem rawn ti danglamin, A bikin India Young Professionals Scheme hnuaiah khan khatianga an lo kal a nih chuanin kum hnih UK-ah khatia hna an thawh lai khanin an hnathawhna ate atang khanin sponsorship an hmu maw khatiang a nih phei chuan tuna an visa a ding lai an neih hi skilled worker category hmangin an thlak thei dawn tihna a nih chu. Chuvang chuanin hei hi mi tam tak tan chuan a lawmawm em em a, kan Mizo tha laiten. chhawr tangkai theih se tih hi kan duh a ni a hetah khanin ih hemi application tih hun chhung hi a rei lova in application kha an lo ih enge an lo pawm a nih chuan ih email ah an pawm thu an rawn sawiin a a next step tur kha an rawn hrilh cheu a tin thil pakhat leh hriat tur atana pawimawh deuh mai chu-- Hemi i visa apply dawn hunah khanin kan bank account ah khanin UK a kan awm lai khanin keimahni kan inchawm theih ngei a, public funds kan hmang dawn loh a ni tih lantir nan khanin kan bank account ah ni sawmhnih pariat chhung pound sanghnih zanga sawmthum chumi chu India pawisa chuanin nuai hnih leh sing nga leh tlem ang a nih chu chumi chu a awm ngei ngei a ngai dawn a. kha te pawh kan lo hriat atan a tha a hei hi keima tih a ni chiah lova website hrang hrang ah hmuh tur a awm a a duh tan pawh en thei awm dawn a an mahni chu u k website ngei ww dot g o v dot u k tih ah pawh khan a duh tan chuan en thei in a awm dawn a ih thahnem ngaihthil thu ah ka rawn sawi a a hrechiang duh te eng emaw khatiang an lo awm a nih pawhin a hnuai description ah phone number tih vel te ka rawn tar lang a. A duh tan chuan zawh theih reng ka ni e, ka lawm e.